Awle, chibai u le, tuna kan lo review tura hi Halonix Prime, Halonix company an ni a, tuna mi a model a hi a Prime chi a niang chu maw, a Prime a high end an niang chu ang chi a ni a, tuna kan lo supply tur bulb a hi adjustable light tih kha a ni ta maw, mode thum awm leh mode hnih awm a ni ta, hei hmuh daih hi chuan in a inziak atang hian tuna mi hi fifteen eight leh zero point five a nia tah hian in nine leh zero point five a awm bawk ta a ni tichuan in hei hi in hmuh theih chuan hei hetlai hian in hei a details a ka ti khan lo chhiar mai ula tichuan he tlama hian hei ama details hrang hrang te pawh a awm ta heng ho hi an thatna chu hei led bulb ang tho khan a ni ta mode thum a awm a hei hi fifteen watt eight watt leh zero point five watt maw zero point five chu dim light kan tih ang khan in ih-- a switch theih ta a chu chu a hran pahin remote emaw ama switch hran a awm ta lo ta a ama khanin light bulb kan vuah ang khanin light bulb ah khanin holder ah khan han vuah tawp kha a ni mai tichuanin light kan han on khanin heta switch awm sa atang khan maw light switch awm ta chang a awm sa atanga kan han on khanin fifteen watt khan a eng ta a kan off a kan on leh khanin. Ei tin a eng leh ta, kan off a ka on on leh khanin dim light zero point five ah khan a eng ta mai a ni. A awmzia chuan a chhungah hian sensor awm ta, khami on off khanin a mode a kha a thlak tihna a nih chu. Tichuan hei enge a tangkaina kan tih chuan heng ho hi a bikin a tangkaina ber ah chuanin ih bedroom ah a tangkai em em mai a ni. A hran pahin dim light emaw eng emaw nih a ni loh pawhin zana mut duh pawn maw khatiang ih. Living room ah te pawh a ni maithei khawi a nge khatiang ang ah khan in ih a vuah duh tan khan a tha em em a, a bik in bedroom ang ah te pawh maw a chhan chu ih light eng lutuk duh si lo light eng tho kan duh a, khami ah khan dim light a hran pah a vuah ngai lo khan switch emaw light bulb emaw khatia a hran pah tih kual ngai lo khan hei hi hman maithei ta ti khan in fifteen in maw inchhung a kan la men lai chuan fifteen leh eight khan in kan duh dan a zir khan eng lo thei mut dawn ah chuan in Dim light zero point five watt ah khan a thlak mai theih ta a ni. Chutiang chiah chuan hei pawh a ni ta, mahse tai chuan mode hnih a awm ta, nine watt leh zero point five watt a ni thung ta a, chu chu an nihna a ni ta a ni. Tichuan heng ho hi rupees zahnih in kan sale a hemi zawk hi maw? Tichuan hei hi za leh. Sawmhnih in kan sale thung a ni maw? Hniawm hi maw hei hi? Rupees za hnih hei hi za leh sawmhnih nine leh zero point five in kawp hi za sawmhnih fifteen eight leh zero point five hi za hnih in kan sale thung a ni. Hei in hmuh theih chuan a eng tha em em mai a, ih nakinah a demonstration aw a test na ka lo hmuh tir ang che vung a thatna te tichuanin hei in hmuh theih ang hianin khawiah nge a list a pawh a inziah kha living room ah te pawh a ni ang living room lampang maw khatiang chi inpui lampang emaw choka lam emaw I kan mutna kher lo pawh khatiang ngah te pawh khan kan khai tel duh chawh nasa em em a, khatiang khanin maw room lampang te pawh ih living room maw inpui lampang te bed ih choka lampang te pawh tih en kan duh chuanin zan khuaa maw watt ngau ah watt sawm emaw watt sawm pali sawm panga ang chi ho light bulb chhit renga current a heh ai khanin eng duh tho si khan khatiang khanin zero point five dim light khanin a ti en tir theih ta a ni chu chu an thatna lai a ni a. Ih kan han post lawk anga kan han test dawn a nia. Awle, tikhian inhmuang khian hei tlai room lamah hianin ka vuah ta, khi khi fifty in tunah hian a eng mek ta, tichuan hetlai hianin hei kan han switch ai a switch off, ka switch off a, tikhan ka on a tikhianin eight watt khan a eng let a, ka off a, ka on leh khan tikhan dim light in a on a eng ta a ni. Hei light pakhat zawi kan en ang a khi hmuh theih chu khi tikhanin. khi khi fifteen eight maw tih khan dim light a takah phei chuan a eng tawp ta a hei light camera leh englo velah hian in duh angin a lang chiang thei lo kha a ni ta mai ta a zawk a na maw a takah phei chuan fifteen phei chu hei fourteen watt bulb hmang tan phei chuan fifteen phei chu inhriat theih tur khan a eng thawkhat tha viau a ni tih kha a hriat theih a ni aw chu chu ih a nia rupees zahnihin hemi a mawt hnih awm chi hi kan pe a aw mawt thum awm chi kha tichuan a mawt hnih awm chi zawk kha za sawmhnih in kan sale mek a ni.